Herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Episode von Mario Kart 7. Haut fängt man Retro Cups an, also Strecken, die jetzt schon an alle Spieler goufen und hier halt geremaked gehen sind, waren befuhrbar sind. Man Ben natürlich rum an mit einem speziellen Charakter.
Muss eben soen och wéis du sees befuerbar, se hunn awer och de Feature bäikrutt mam Fléien, do hunn se interessant Saachen sech afale gelooss op verschiddene Strecken, well mer dat haut och scho gesinn hunn. Genau, et ginn divers Fläipassagen op et Waasserabschnitter ginn op Retrostrecke weess ech lo mol net, da gesi mer jo dann. A mir huelen de Metal Mario, och ee vun den neie Charakteren. Dach, lo wous du et sees, et gëtt eng, mol op Monzart ass Cooper Cup vun der Wii. Ah stëmmt, do kann een, ah do ass den Abschnitt souguer nach extrem verännert ginn, dat stëmmt. Ja, ja. So, mir huele mol de Fiser Flitzer an wat hu mer da fir schéi Ried. Ganz gutt bei der Betonung.
Genau, hei mat de Slickreefer an dem Bowsergleiter oder Dornengleiter heescht en.

eelst Streck, dann déi zweeteelst, déi drëtteelst an dann déi neisten vum Virgänger. Mir fänke mat Nintendo 64 un. Mëttlerweil ginn et méi Deeler wéi 4 Strecken, also hei fält halt Super Mario Kart aus a mir fänken direkt bei Nintendo 64 un.
An ech mengen och dat déi Streck soll ass remake ginn, mee do ass awer net wierklech eppes wat do vill ëmgeännert ginn ass. Déi Blo hat an der Genau. Linn zimmlech trei bliwwen war. Fréier konnt een hei net ropfueren op dem bloen, wat dat och ëmmer soll sinn. Fréier op dem 64 hunn ech geduecht dat wären einfach Baatschen déi do iwwerzunn sinn iwwer Tribünen. Jo. Jo dat ass dat ech bësse schuet also bis zu Mario Kart 7 huet en net vill un de Strecke variéiert bei de Retro Cups. Déi Idee mat de Retro Cups ass am Fong scho méi al. Déi éischt Kéier ass dat am Mario Kart DS virkomm, mee et gouf och schonn eng Kéier um Game Boy Advance de ganze Super Mario Kart enker nei geremaked. Just sinn dat eben net sou als Retro. Genau, dat gouf deemools als eng speziell Erweiterung fräigeschalt an net als Retro Cup. Mee do waren et halt wierklech nëmmen Super Nintendo Strecken, also do huet ee keng 64 Strecken um Game Boy gefuer, wat wéinst den techneschen Limitatiounen natierlech och logesch ass.
Kënnt nach Kasur nach zu Mëttelmare, ech mengen am Timetal se en och deelweis am bevorzugt do gehat op der Versioun hei. Jo ass natierlech e schwéiere Charakter, dee dess deementspriech huet et och méi Tempo drop an ass och online mengen ech zimlech oft gefuer ginn an zimlech beléift. Mir fueren och zimmlech gutt de Computeren hei fort, et ass nëmmen nach de Scheiger deen eis hei wëll mat de Banane Problemer man.
Mee soss ass jo keng Streck bis schéi gemittlech ofzefueren. Genau, et ass d'Aleedungsstreck vun der Nintendo 64, also vill geschitt hei net, et ass méi fir d'Fueren kennenzeléieren. Eng relativ einfach Streck. So, zweet Streck ass eng Bowser-Festung. Ech hat déi vum Game Boy Advance am Fong ëmmer ziemlech gär. Äh, hei ass nëmme schued, et huet een net vill draus gemat. Si ass genauso flaach wéi se och op de Game Boy an op der Super Nintendo ass. Äh, eng Bowser-Festung vum Game Boy hautzudags Giff scho bëssen méi interessant ausgesinn, géif ech mol mengen. Se huet awer ee klenge Gimmick krut, ech mengen et ass déi drëtt Lap, do gëtt dann eng Sprungschanz souzesoen aktivéiert.
Also e bësse verännert sech d'Streck dann dach.
Déi ass wierklech interessant am Sënn vun do kéints du en ultimative Shortcut lénkser Hand herno Richtung Zil nach huelen, wann s de mam Gleiter ganz gutt eens gëss. Hunn ech net oft gemaach.

5 Strecken, also 5 Coursen, hues Lapsus misse maachen sou wéi mat Word. Genau, also um Super Nintendo wor dat nach Gimmick, opm Game Boy Advance konnt een et deemols astellen an fir sou kleng Strecke si 5 Ronnen natierlech mega cool, besonnesch déi Strecke vun der Super Nintendo sinn halt wierklech extrem kuerz. Sou an hei hu mer déi Sprungschanz mam Gleiter.

Also si mer net sympathesch am Sënn vu komesch Aart a Weis heiansdo fir erof ze kommen, war an aneren Deeler besser geléist ginn, hunn ech emol och fonnt gehat. Just wéi s du et gesäis. Mm, Ja, ech hun fonnt et ass méi schwiereg laanscht ze kommen. Ja, Also bist méi genervt wéi an aneren Deeler dovunner.
den Timing ass anescht. Ech meng an aneren Deeler mécht d'Spill dat express e bësse méi einfach. Mee och dës Streck hu mer gutt iwwerstan. Dir gesitt et si méi kuerz Strecke wéi déi nei an doduerch ginn och d'Pause ab elo eng 5 Minutte méi kuerz villäicht. Sou elo mat Pilzschlucht, eng Streck déi extrem beléift meng ech op der Wii wor an hat och e rise Glitch, deen ass hei awer net méi machbar well eng ganz Sektioun déi do fir zoustänneg waren. Se war wierklech bléift bis op dee Punkt, wou dee Glitch gouf. Jo schonn am Vir ass e bësse méi lues nach een méi schlëmm fonnt gehat. Am Endeffekt wouste sech einfach nach duerch d'Mauer op déi aner Säit konns glitschen. Och huet sech ëmmer weider entwéckelt. An Dir gesitt schonn, hei gouf et ëmmer e Champignon, wou ee konnt e Shortcut huelen. Net dee Glitch-Shortcut, mee en. normale schon dat war verursacher he fir de glitch is jetzt kombinéieren an die richtung ufang warum time nintendo bessen angst wann se de nei programmieren dass dat rum so mhm. aus dat leider probieren de bierger op zu fuhr war vu net mensch ge die gleit sektion as nei Dee bloe Schrung gouf et ni, do gouf en alt eng Pist wou een mam Champignon erof fiert.
Huet een hei de Virdeel wanns de Schrumps hues nach zum Schluss beim Fléien da kanns de riwwert déi Sprangschanz déi se och op der Wii U, op der Nintendo Wii abuséiert hunn deelweis, besser huelen. Ech mengen en paar Potzwies hun d'Laach e bessen méi grouss gemaach well könnt mer einfach op der Kalo méi méi vir just dass du dat gesäis ja. zum Schluss. Ja, ech mengen och. So, läscht dran und gesäit ganz gut aus. Also mir sinn nach net wirklich Dosätzlech gestéiert ginn. Déi dräi Stären misste bis elo dra sinn. Mee bon, Schwätzt net ze wann haart. ee vum Däiwel Hehe. schwätzt, genau.
Ah, do kënnt d'Luuschelt schonn. Äh, ech wuel elo mol net drop fléien, well wann déi Buscheiers an der Loft erwëscht, da ginn et nach Loading Screens, wann en an d'Lach fält. Da verléiere mer extrem vill Zäit. So, Daisy huet eis net getraff mat der Red Shell, huet awer nach eng. Kann eis awer och do mat am nächsten Hunde hunn. An op der Piste éischte ginn. Na, bist du knapp gesinn, ech. Jo, war net gespannt. Hallo mol nach vum DS Luigi's Mansion. Wat grad mat den DS Strecken hunn ech ëmmer sou Problem well den 3DS an den DS verwiesselen scheinst do e bëssen.
hei de Verglach mëscht zur Virversioun, dat wäerten an de Retrocops bësse méi erëm maachen, de Verglach, wou en yes. nach kënnt no engem, äh, engem Changement. Ech géif soen e Shortcut am Sënn vu wanns de aus dem ganzen Haus aus der Villa erausfiers, kann een do betounen. Ech mengen d'Beem hunn och bëssen e Changement an der Rotatioun alles krut. Jo genau, ech mengen och d'Positioun vun de Würfelen hu se verännert an déi Schanz dohannen déi gouf vum Kuer net um 3D, um DS pardon.
Also och meng Fléi-Sektioun. Mir hunn de Bullet Bill gezunn, net wat mer nach net haten, mee Dir gesitt, dat ass extrem schwaach. Also op Mario Kart 8 ass dat vill méi séier, dauert och méi laang un. Mee bon, do sinn och méi Fuerer, muss ee soen. Also do gitt jo Positioune bis Zwieleften, während et hei nëmmen 8 Fuerer ginn. War deemols en Downgrade, also vun der Wii Versioun wou een 12 Woer dra gewinnt war, zeréck op 80 kommen.
Muss natierlech betounen, en Handheld Verglach, Mac a DS konnt sech just dofir och online spillen an hei kann een scho gutt zoulafen. Hautdesdaags huet een dee Problem net, well hautdesdaags ass d'Handheld-Versioun och d'Home-Versioun mat der Switch.
D'Nanzen Tetris Quest mat 100 Leit stellen ech mer mat fro, ob se net och Mario Kart kënnen méi erhéijen, d'Lobby op engem Wand nach ee weideren op der Switch erkläert sollt ginn, wat zwar onwahrscheinlech ass momentan. Et gouf eng Kéier an engem Mario Party Deel E klengt Minispill mat 100 Fuerer.
War sou e klengt Motorspill, zimlech cool. Ech hunn dat ëmmer gär gespillt. Also déi Hoffnung hu mer awer vläit nach e bëssen, och wann et extrem onwahrscheinlech ass, dat mer an nächster Zäit um Arcade 9 giffe elo gesinn. Et ass éischter emol déi Handy-App, déi soll erauskommen. Genau. An do si mer emol gespaant, ob mer do och net ze vill enttäuscht ginn. Sou, eis dräi Stären, déi sinn.

An dat war et da scho fir haut. Elo hu mer nach d'Siegerehrung. An der nächster Kéier hu mer dann weider Retro-Strecken. An ech denken, dat gëtt mol net ee Stär, well e fënneften op enger Pist ze ginn, ass meng ech net. Ah doch, ee Stär gëtt et awer nach, ok. E klengen Trouschtstär gëtt et ëmmer hei. Trouschtstär, super. Majo, da soen ech Merci fir d'Nokucken an dann wënschen ech nach e schéinen Ouschterméinden an da gesi mer eis an der Woch rëm eng Kéier zeréck mat Mario Kart 7. Bis dann, ciao. Ciao.